Grammy u miġjub lilkom b'xewqa t-tajba ta'. SMS Insurance u Duracell. Jien tkun għamiltli l-akbar pjaċir meta teħlisni minn dan il-piż li waddagħtli fuq spallti. Ġennintuni, George. Tafu li ġennintuni! Hu, ejja, Bray, come on, uri li int raġel. Inti raġel tan-negozju u taf li għandu jkollok idejk daqsxejn maħmuġin biex timxi. Dan aġir ta' raġel li jrid jara l-mara tiegħu kuntenta!
U taħseb li jien kuntent, tgħid? Taħseb li jien kuntent bis-sitwazzjoni? Taħseb li jien kuntent li ma nistax nara lilek kuntenta? Taħseb li int biss għaddejja minn dis-sitwazzjoni wara dawk it-testijiet kollha li għaddejt? Guinea pig jien eħe, u x'hekk għadt li jien guinea pig, guinea pig jien. Mela nagħmlu dak li għandna nagħmlu! Niġilidni jekk hemm tiswa, immur nitgħaħħab jekk hemm bżonn. Qed turi li kemm tħobbni. Le, int tħobbni.
Ejja fjo, tagħmel xek. Irringrazzja l li dak li kellu jiġri ġara issa, mhux iktar il-qudiem. Ejja fjo, tittamel kuraġġ. Il-bambina fak minn xarek ta' li nitkisser. Dik raġuni? Le fjon. Imma din esperjenza li ħa titgħallem minnha. Ħa tagħmlek iktar b'saħħtek. Il-bard jaqbadni meta naħseb li xi darba trid titlaq li mhux wieħed għal dejjem din. Trid tkun lesta għal kollox ħabib. Kollox jista' jiġri. U nispjera li min ikun ikun tal-galbu għax problemi jkun nata. Imma għandha xi wieħed jien. Le, Almenu sa fejn naf jien, imma kieku tgħidli ta. L-iktar jekk toqgħod tiffitta u ddejjiqha tiġi tgħidlek bil-ġiri. O le le.
Kieku Christine tgħidli.
Kwiżi bi xi ħaddieħor nibdlek. Iva m'hemmx mod ieħor kif iddaħħalha d-droga. Xxx!
Ssemmiehx dik il-kelma. La hawn la mkien. Int sew jew. Ara, mhu istrieħ għax għandek bżonn. Kif jgħaddi ftit ta' żmien, mbagħad inkellmek jien. Ara Ġorġ, sib lil ħaddieħor. Jien mhux sa nibqa' naqbdik iżjed. Taħseb li tista' tagħmilha ħaġa bħal din? Taf għal xiex assistejt il-bira, hux? Min kien fuq il-post int jew jien? Irrikattani wkoll. Ma ġibx qudiem għajnejk lil uliedi, ha? Int ma sibx raġel bla tfal. Timmaġinhom jikbru ba missier jekk jinqala xi ħaġa. Jekk inti tirrifjuta tagħmel dak li qed ngħidlek jien, int ma tkunx qed iġġibhom qudiem għajnejk sur Brian.
Għanħallik ma, għaxa jgħaddi għalija Joseph. Min?
Waħda mill-kors. Tigdib xkrit. Jien isem ta' ġuvni smajt, widnejja tajbin għadhom. Jaqaw. U le ma fej sejra brasek. Bila qal?
Xiex?
Dan Joseph.
Iva mela. Bussu xej.
Ma tgħidx il-papa please, taf kif inhu dak. U le serraħ rasek.
Sigrit ta' bejnietna mhux l-ewwel darba da. Thanks ma.
Merintek is-suq! Int għajt ħiereġ mela ma rajtix li stop sign hemm! U x'għandu x'jaqsam?
Mhux xorta trid issuq bil-mod, mela missierek ħallielek it-triq. Le ommok ħallitieli t-triq. Abbiżilix ta' għax demonju bħalissa qed narak. Nerġax issa minn missieri. ċempel il-pulizija.
Ħanaddu għal xi ħaġa oħra. Min se jħuħsib l-accounts? Nafx kif għoġbitkom dil-biċċa. Fil-każ nista' nagħmlu jien dak ix-xogħol san ninqal' għalih għax xogħli. U mela allura għamlu int la xogħlok. Dak ix-xogħol jew tħobbu jew tobogħdu. Taf x'ikolli bżonn minn għandek Ingrid? Rendukont sew tal-flus kollha li jidħlu u tal-flus kollha li joħorġu. Nisperaw f'Alla li jidħlu flus ħafna iktar milli joħorġu, eh! U tgħid le?
Konvinta.
U George se jtina palata tajba żgur. Proset ħbieb. Għandna tim tajjeb, fiduċjuża f'kull waħda minnkom jiena, eh? Jalla nibqgħu hekk imma, b'dan l-ispirtu. Irridna niġbdu kollha ħabel wieħed ħalli l-ħolma li għandna ssir realtà.
Skużani, ħallejtu mixgħul.

Allura se joqdu jżommu hemm għal xejn jew? U dan mhux sakemm jikkalma ftit, issa jitilquh issa tara.
Aħjar bqajna hemm aħna. Veru ta, mhux daqqa tiġenninna biex nitilqu? U mur ara x'konna se nagħmlu kieku bqajna hemm, kien jiswilna agħar. Dak issa jitilquh, u barra mid-daqq.
Għala qiegħed għand il-pulis id-dedi mommy?
Pa, paċenzi oħra ġom naqaf il-bit ħatfall. Ejwa, kollox sew.
Ejja, u sbieħ tiegħi, ejja ħanurikom kemm sbieħ u l-pjanti tagħna, eh? U f'xi dwejja xbajtna rom?
Kollox sew. Mela noqogħdu nilagħbu bil-ballu.
Yes. Ejwa bil-vota x'baqa'.
Ma nafx qed itih dal-aħħar. Titilu konna qegħdin id-dan naraw film. Daqqa waħda tara jiġi ġol kamra tal-banju jaħsel wiċċu. Taħbeni kettek għal. Boq. Bellaħni.
Ma nafx jien, ma forsi qed iħabtu xogħol. U ma jħasra, xogħol tiegħu kollu ġen kieku, ma issa suppost li dara hux. Ma nafx. Ma dal-aħħar qed naraħ qed ikun wisq mifxul. Forsi għax ġew sejjer l-Olanda? Binti sam miegħek. Jiena ninkwieta mhux ftit ta' meta naraħ jitla' hemm. Ara l-oħra x'kull waħda waj mama. Mhux b'xogħol imur tgħid ma jmux b'kapriċċ. Ma hi xorta waħda jiena moħħi ma jaqafx jaħseb qabel ma naraħ jiġi lura qawwi u sħiħ. Naqsek mhux waħdek tinkwieta ma anka jien nkun moħni fih hux. Imma isma' dan m'hemmx għalfejn jkun l-Olanda biex jiġrilu xi ħaġa, ta' x'jaf jiġrilu xi ħaġa Malta. Ma taħseb għalhekk qed jagħmel hekk? Ma nafx ma minni ma nafx naqbad naħseb. Naf li moħħi errejtu. Din biċċa xogħol kien jonqos tal-lum issa wkoll.
Misma', in-nies qalu li hu provokah tah lil Brian. Ejja, ma din mhux raġuni ma hu. Mela aħna nċedu għall-ewwel provokazzjoni x'kull waħda, u mbagħad Brian. Ħala dak anka biex joqtol dubbina jaħsibha darbtejn jaħseb wara. Ma nafx qed jiġrilu, hemm minni ma nafx. Hemm bżonn nimpoġġi ftit bil-qiegħda jiena u u niċċarawhom l-affarijiet għax qabel ma nagħmlu hekk ħanibqa' ninkwieta. Hekk aħjar.
Poġġu ras imb'ras u tkellmu sewwa. U se toqgħod sissajjar ta' ibqgħu kunu magħna.
Jekk jitilquh.
U ma qalulna biex inserħu rasna, taf inti hu, biex tikkalma l-affari. Għanna ħares jibqa' sejjer biha issa. U ma mela la Brian ta' dak it-tip jew. Biex wasal għamel il-bicċa xogħol li għamel illum.

Tgħid ngħid li Teres forsi titħu ħdejna.
Naħseb aħjar tkun waħdek magħha kri.
Inħobbok, ta. Unless nċempillek, ok? Ok, kri. Kull ħin tiegħek magħha. Provaw irranġaw kollox, mokka kemm bżonn toħorġu xi naqra. Dik hawn ġewħa tinfena.
Iva vera, forsi nikkonvinċiha, forsi ma tafx kif, trattab ftit rasa. Imma tgħidli kif kompajt. U tinsiex tażel l-lum.
Tiftakar meta konna naraw is-sinema dan fjo. Kif ħriġna bil-makeup kollu mżelliġ?
L-isbaħ mhux dik. Li xini jena rajt li l-ek bil-makeup kollu mżelliġ. Għajd nidħaq. Gerbi btittaraġ kollu tas-sinema. U inti bdejt titħaq u tibki fl-istess ħin. U melek jħasra, kemm jeni ma narak titbisem ftit.
Kri, skużani tal-bira. Ma konx naf xi ngħid u laqas nagħmel. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Sew għamel żvugajt fija. Le le, ma mhux sew.
Vera sorry Kri.
M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek, il-bib għalhekk qegħdin. Allura, kif sejra ma' Joseph? Tajjeb.
Imma llum mhux ħanitkellmu fuqi. Ilbes. X'inhu?
Ilbes ħamar u kafe.
U lek li m'għandix aptit vera. U ejja fjom. Sar idejjaqni barra.
Issa hemm bżonn li tidrata. U hija jsir tiddejjaq ukoll? Ne, ma tarax.
Ejja mela, mura żel libsa ħammorru.

Ingrid? Aw Ingrid, hi. Iviva ħelsuni. Iva kollox sew. Intom fejn qegħdin. Tajjeb, mela aktar tard niġi għand ommok. Okay. Ciao, Albi.

Brian tissa drajt m'għandux ikollok problema. Sa meta u kemm-il darba ma nistax ngħidlek imma nwegħdek kif insib il xi ħadd ieħor nibtlek. George, jien ma jinteressawniex il-flus. Li jinteressani hu li almenu nkun naf kemm-il darba se nitlaq u meta. Għax issa anki tal-familja saru jiddubitaw. George, jien m'għandi xejn eżes mill-mara u t-tfal. Taħseb li waħdek?
Taħseb li għandi xi ħaġa eżes jien? Ara, għalissa ma nistax ngħidlek kemm-il darba u sa meta nkomplu, imma wegħdek, kmiżi fi xi ħaddieħor nitlek. Iva m'hemmx mod ieħor kif iddaħħalha d-droga.
Semmix dik il-kelma. La hawn la mkien. Ntsewjew. Ara, mhux strieħ għax għandek bżonn. Kif jgħaddi ftit ta' żmien, mbagħad inkellmek jien.
Ma kif se naqbad neħles minnu? Kif se neħles minnu?

Oġbok li kell sabiħ. Le.
Jason.
Li kell tal-kunjata mawx bħalu.
Inta, rajt, rajt. Hmm. Ma nistax kun aħjar. Għandi xi ħaġa importanti xnajdilkom.
Jaqaw.
Se nitilgħu għawdex aktar ta' spiss. Għala? Tajjeb niftaħ ħanut hemm ukoll. Dan kif?
Ekka xkont qed naħseb bejn u bejn ruħi għad għaliex m'għandix nieħu riskju. Eh, taf tiġina tajba wkoll. Eh? Ma dan hekk daqqa waħda x'fettilek. Kultant kif jiġu l-affarijiet u xek. Sa xi moment naqbad u nitla' u nara nagħmel jumejn nara nsib xi posta data tal dak li għandi f'moħħi. Qabel ma niddeċiedi, nafżak tibżax. Aħna nistgħu niġu. Abbesu. Ara ma terġgħux taqbduha ta? Ma taħseb li wer tidbrajin. Mhux nippruvaw nistgħu. Ma ngħid jien mhux tajjeb għaddejjin kif aħna.
Nistgħu nkunu aħjar għaliex le.
U inti ħallih Ingrid. Fil-ħajja irrid ikollok ftit inizjattiva u mhux toqgħod tibża'. Brian, jien nammirak. Ma nafx jien. La nkun għaddejja tajjeb m'għandix għalfejn nivvinta aktar affarijiet. Isma' l-oħra kif titkellem. Alla ħares kulħadd jirraġuna bħalek. Brian, kif ikollok bżonn xi ħaġa, lili ssibni warajk. Grazzi Bernard, m'hawnx bħalek. Ikun hemm bżonn iżommilna t-tfal kultant, eh? Jekk huma joqogħdu bil-għaqal u jkunu kwieti, mhix problema xi tgħid, eh? Jalla, li meta jkollna tfal magħna u ma jkunu għawdex, jagħmlu l-istorbju kollu tad-dinja. Ħalli tal minu għal darba żomm ma' martek. Mhux ma tintendi ikolli bżonnok anki fil-ħanut. Tajjeb mela, nibda noħodlu ħsib il-ħanut jien. Mhix problema. Tajjeb.
U ħanajdlek It-tfal ġibhom hawn kemm trid. Iva gustuż.
Dan issa qed jgħid hekk ta' għax imbagħad tgħix kemm igerger. U le għax ingerger ingerger, inħobbhom tant. Ara hemm għandek idejk imċapsin bl-ikel jo! Skużani ta', ma kontx naf.
Brian.
Ingrid, ħa niekol għax se jiksaħni.
Bonġulor, skużani ma ġejtx il-bira, imma qomt biex taras taqsam, laqas flaħt niċċaqla minn ġo sodda. Okej, laqwa li għaddilek issa. Ifem, mhux ħażin, Aħjar mill-bieraħ. Is-Sur Ġorġ daħal? Iva, iva, ilu hawn. Madò ferrejt moħħi dalgħodu.
Għala? Qed naħseb x'isem nistgħu nagħtu l-baby. Qatt m'absart li se tkun daqshekk diffiċli. Kont nisma' n-nies jitkellmu u kont ngħid kemm jagħmlu għaġeb fuq biċċa isem, imma ħa ngħidlek issa ġejt jien fis-sitwazzjoni u fqajtu moħħi. Ma tkellimtx ftit mar-raġel? Eh, mhux ovvja li tkellimt. Rebus, li jogħġob lili ma jogħġobx lilu. Eh, dejjem nispiċċaw niġġieldu. Issa tinqalleb daqsxejn hawn fuq l-internet forsi ma tafx kif naslu għal xi kompromess xi darba. Dawk affarijiet żgħar lor, kieku l-problemi kollha tal-ħajja hekk. Iva, imma jien u r-raġel li żar affarijiet nagħmlu pandemonju minnhom ruħi. Però jekk toqgħod tqis li l-isem tat-tarbija se jġorru tul ħajtu kollha mhix ċajta lanqas. Le, għandek raġun hemmhekk. U din hekk, ma konniex qed nistennewha, sinċerament, veru ħadniha sorpriża. Ma sorpriża sabiħa. Iva, ovvja li sorpriża sabiħa, għalkemm ħa nqerrmiha ke, x'ħin rajt it-test positive, infqajt nikbi. Minn dejjem xtaqna tfal, imma konna ngħidu li sabiħ jekk nagħmlu ftit ta' żmien weħidna, ma tafx int, bil-post u hekk, mhux li gawdejna xi ħafna. Imma m'hemmx x'tagħmel, hekk kellu jkun. Mad-daqqa tisnux l-għar. Daqshekk hu, ma stajtx poġġejtha aħjar, hekk qed nagħmel bħalissa. Aħjar inkompli, forsi lesti xi ħaġa illum. Kelli t-time off wara l-offsinhar għax il-kunjati waslu mis-safar ilbieraħ u għadhom laqqas rawni mindu saru jafu li jiena pregnant. U ħa ngħidlek, għandhom seba' mitt sena biex jarawni u ngħidlek jien, Ġejja xi ikla minn dawk li ma tispiċċa qatt. Mela ma tgħoddx għalija, hekk imissni nikol iktar. Int bis-serjetà, qiegħda pulita tant? Ħa ngħidlek, eh, ngħir għalik, l-aktar issa jekk nispiċċa xi żaqq daqsiex.
Ħa mmur nkellem is-Sur Ġorġ, ta? Hi, kompliment.

Jien ma jistax ikolli t-tfal? Xi ħaġa kbira biex imqar jibgħatli wieħed. Wieħed biss u nkun kuntenta. Iva, kkalma ftit Isa, ejja. Riżultat ħażin wieħed wara l-ieħor. Donnha waqgħet xi seħta fuqna. Mhux seħta seħta min jisimgħek. Toqgħodx titkellem hekk, ta. Hawn tant ikollhom it-tfal lanqas ikunu ppjanawhom. Jien li żvinturata s-soltu. Qed tara kollox iswed Mandy. Toqgħodx taqta' qalbek hekk. Allura x'nagħmel Sur Ġorġ imur nitqaħħab? M'hemm tama ta' xejn daqshekk. Rrid imur jara riżultat ieħor Daniel biex ikkonvinċi ruħu li daqshekk. Xbajt nidħol id-dar nsib lilu biss jistennini. Xebbatni dil-ħajja monotona. U issa lorna, ma niflaħiex tredden fuq il-baby. Mandy, inti għandek raġuni, ma lila qasibtiha tort. Trid inkellimha, ngħidilha biex toħroġ minn issa bil-leave, nivvintalha xi ħaġa. Le, le ma tarax. Kulħadd jifraħ brixu. Ma hemm ħuti bin-niputijiet ifaqsu wieħed wara l-ieħor. U għammi bil-mod il-mod qed tumbrani għax minn fa waħda minn għal tfal. Ommok tajt li trid. Int minnek għandu jinteressawk. Ma rridx narak iżjed hekk, Mandy. Kemm trid?
Xiex?
Jien għidlek li hemm bżonn nagħmlu. Laqqas jekk naf x'naf. Għidli kemm trid. U ja Sur Ġorġ. Jien ma kontx qed niċċajta meta għidlek illi nagħmlu dak li għandna bżonn isir. Imma din mhux deċiżjoni li nieħu waħdi. Irrid nara x'ħajgħid Daniel.
Bir-rispett kollu, trid taħseb ftit fik innifsek. Kif qed iġib ruħu Daniel, fih biss qed jaħseb.
Qed jagħmel dak li jista'. U int m'intix? Milli tgħidli int, hu dejjem iwebbes rasu jagħmel dak li jrid. U inti tagħmel dak li jiddeċiedi hu, dejjem. Anki jiena jgħid narak kważi kuljum tidħol hawnhekk bil-geddun, speċjalment wara xi test ħażin. Jixraqlek aħjar minn hekk, Mandy. Għadek ma tafx kemm issebħu hawn ġew int meta titbissem.

Kieku kien xi ħadd ieħor ma kontx ngħidlu. Imma int unika, Mandy. Is-sinċerità li hemm fik u hekk. Nara din l-entużjażmu f'dak kollox li tagħmel. Għad irrid nara f'ħajti di. Taf x'ninħala jien? Meta nara dik ir-ras ibsa ta' żewġek. Tkompli twebbes rasha. U qiegħda tkissrek lilek din il-ħaġa, Mandy. Jekk m'għandkomx ċans li jkollkom tfal m'hemmx tagħmel, imma jekk trid li tadotta, għidli u ngħinek jien, tibżax inħallaslek kollox jien. Int x'tixtieq, tifel jew tifla? Naħseb tifla tkun tixraqlek. Nista' narakom flimkien tqattgħu daqsxejn ta' quality time. Tonfqu l-paga tal-Papa flimkien.
Ma nafx, bħalissa.

li kien bil-machine gun qallhom say hello to my little friend u faqqa' l-bieb fuqhom. Iva, dak hu Robert De Niro! Dak Al Pacino Fred, ja ħasra! Le, ċens, dak Robert De Niro! Biss dak imiri, għidlu li Al Pacino dak. O mela jien naf li nifhem fil-films. Al Pacino dak, Fred! Tibqax tkun tromba, ċens, dak Robert De Niro! Qatt mhux tgħidlek quddiem in-nies għax taf kemm jitnejku bik int. Jitnejku bik daqs kemm int injorant! Injorant?

Iva x'ġara? Tata s-sija donna, qalet li ma rċevietx il-manteniment. Int tajtula?
Mela ma tajtulix, ara x'kun qed inħaqqa magħha jien. U allura jekk tajtula għalfejn qed tinkwieta, ċens? U jiena jrid nisma' qriet tagħha Ġann. Issa ħafna theddid għax inċempel l-avukat u għax hekk u għax hekk biex tredden l-ewwel tieħu. Sewwa ngħid jien, m'hawnx isbaħ minn waħdek. Jiena t-tifla tiżommni, x'kieku hi li rwejt il-għonqha. Kamel gustus ħat ikol xi ikla ħabs. U inti fuq kollox da żwieġ rittu mal intajb għal żwieġ ċens. Mhux ommi ċed li biex niżżewġ jekk qabdet qila. Għaj, ma l-ewwel wieħed itaqqalt waħda, u issa ħanejda kif inħossa ta' ħanejdlek. Nippreferi ngħix ma' ors milli ma' dik l-eks mara li kellek ta' sieħbi. Int fejn tafha?
Darba ma ġietx hawn tfittxek. Mela, tiftakarx, meta ġiet hawn aħna nħbejna u għednielu jafżana sakemm ma titlaq? Ejjej, niftakar.
Ħa ngħidlek, ma tistax tara raġel, kull wieħed li kien hawn bdiet tifflertja miegħu. U t-tifel tagħha bħalha ġej. Ħa ngħidlek, dik in-nhar meta ġabitu daqsxejn magħha hawn, li kieku mhux għax qatlu attent kien se jisraq lill-kartiera. U għax il-cash register magħluq taf kieku kien iġorru kollu miegħu. Mhux qed taqlu, Johnny? U ejja, Jens, jippretendi għat-tifel, għadu qas jidher hawn. Mela hekk sewwa. L-ewwel inġibu t-tfal fid-dinja mbagħad qas intuhom daqsxejn trobbija suret in-nies. Qatagħha Ġan!
Ejwa kalma Ċens jekk xi jtajjat!
Isma' Ċens, jiena ma kontx qed ngħid għalik, ta' it-tifel fuq kollox. Issemmix it-tifel oħra Ġan. Ta' mhix hekk Ċens. Dak mhux biex joffendik, ejja imxi imxi għand is-Sur Ġorġ imxi imxi.
Hello.
Hello, min hemm? Aw Dwart.
Kif int sieħbi? Brian jien. Araħaq is-Sur Brian. Kif aħna ħebejb! Aħna ok kieku, u intom? Munger Grossi Ħbej, tali aħna għex. U ejja ġejb tali aħna lanqas kieku għandek 80 sena. Xi darba jaslu ta! X'għandek bżonn ħebejb? Ma ddumx ma tarani Għawdex f'dejk. Tħajjart nagħmel biċċa xogħol imma għalissa mhux se ntik dettalji fuq it-telefon. Int għadek tikri flettijiet? Ħaqq, Ma tafx li għadni nikri? Tajjeb mela, ara ssibli x'wieħed għax għandi f'moħħi li nitla' nagħmel erbat ijiem hemmhekk. Bil-Malti tħajjart niftaħ ħanut Għawdex u għad forsi tista' tgħinni int. Is, isbaħ dejn ma ngħinx lilek jew? Jaħasra ngħidlek il-verità għadni kemm naħħejt wieħed b'ċuċuta tista' tgħid b'xajn. M'hawnx għalik sieħbi. Nerġgħu nitkellmu mela.

Jina, ok, int.
Mela.
Ġarek xi ħaġa xems? La, rajt Sir George.
Naħseb għandu dak ta' darba fix-xahar ta' frit. Insomma, għiduli x'hemm ġdid, fittxu għiduli għax ġa dejjaqni wiċċkom dalgħodu. X'm'għandniex, Sur George? Dak ilbieraħ għamel nofstanhar fil-lock up dak Brian. Lock up?
Mela, ġie fl-idejn ma' wieħed. Qed jitlef moħħu jew? X'ġara, għaliex dan? Kien qed isuq u kien ħa jaħbat ma' wieħed hu. Isimgħu, ilbieraħ lura tafu kif qam u telaq 'il barra minn hawnhekk qisu l-annimal, eh? Issa jien m'iniex konnut tiegħu, m'issa noqgħod inċempillu, nħalli f'idejkom. U għidulu biex dan-ngħid jaqtgħu u jżomm moħħu hemm. U għandi bżonn inkellmu wkoll, għidulu biex jiġi hawnhekk, mal-ewwel opportunità li jkollu. Daniel, Għandi x'nagħmel? Mend, Għalxejn qed tagħmel hekk. Se tieħu bid-dwejjaq. X'ħa nieħu bil-ferħ?
Ħa ġġib it-tfal? Mea, allura bid-dwejjaq ħa ġġibhom. Daniel, M'għandix aptit nargumenta. Jien mhux nargumenta, qiegħed nitkellem miegħek. Sa fejn naf jien għedtlek li għandi x'nagħmel. Insejt ġurnata illum?
Xiex? Insejt?
Kelli niftakar? L-anniversarju. Moħħu kelli bħalissa. I'm sorry, Daniel. Ma ġara xej. Imma lejla l-esti ruħek. Kont sentilek sorpriza. Imma għandek bżon tisma xi ħaġa sabiħa. Kont li wisq imdej qalbira. X'ħa tivvin ta' Daniel? Se mmorru nieklu. Daniel, M'għandix mawħ bħalissa. Mela ara minn fejn se ġġibu. Lil ħa mmorru nieklu. Għandna bżonnha Mandy. Għaddejna minn wisq tumbati dan l-aħħar. Fejn sejrin? Issa qed tistaqsi wisq. Żied għadlek se mmorru nieklu, mhux se ngħidlek fejn, hux?
Okej. Okej.
Narak mela.
Ara Brian, dax ġabek lawda l-għodu. Bonġu Bernard.
Xtaqt nirringrazzjakom tal-bira u skużani jek forsi inkwetajtkom xiftit. U oh, le xi tittoq tiskuża ruħek xul waħda? Iva, għaddi, ħa toqgħod hawn barra? Le, se jkolli mmur għax naqra mgħaġġel. U ejja, issa la ġejt.
Għaddi, ejja, ejja, ejja. U ejja ħames minuti.
U ejja. Issa għadha kemm ħarġet marda ma qed tixtrika naqra ma taqtix. Ma ġara xejn. Eh, Namlek billa te? Le le thanks Bernard ġiġa ħadd. Isma' rrid ngħidlek dwar għada, dana Pawlu se jkollu jitlas għalija biex jiġbor li xi ordnijiet u għad forsi tidħol int minn floku. Mhix problema mela le. Tajjeb, issa jkolli nafża l Pawlu mela. Tajjeb, eh, ma ħu xi ħaġa issa tala ġejt, għax ħaqli qatt tinqala'? U le toqgħod taqla xejn. U bela te, u ngħidu kelma bejnietna, wara kollox, int m'għandek il-ħadd fuqek, mhux hekk? Iva, ma nistax indum.
Dan kif għadu ma ġiex dal-għodu? Issa jiġi tortex ċans, forsi nqallu xi ħaġa urġenti, jien naf. Imma s-soltu jċemper. Forsi Marjom u Bietu Malena! Joqgħod daħħaqtha. Saprattant ilbieraħ qalbi ħebbritni li ġralu xi ħaġa u sirna nafu li arrestawh imbagħad. Appuntu. Dak aha kedda u issa qed jistrieħ. Imma inti fejn taf? Tlaq dor. Għax ħa ngħollik dalgħodu!

Fik il-ħobż ukoll.
Nista' naqdik, please? Bonġu miss, kif inti? Isma' li jista' jkun biss insaqsik ta' li m'Alla ma wieħed jekk jogħġbok. Suppost diġà qiegħed hawn. Għandek bżonn xi ħaġa? Le, le, jiena għax jiena u ħbieb antiki konna morru l-iskola flimkien u ġejtni xi xi ħaġa minn hawn kif qiegħed hawn inkellmu ftit hux. Prosit, sew għamilt. Ifhem jekk trid tistennih ftit inti taf ta. Daqq tara hawn għax kieku ċempel. Anzi, ħa nċempillu jien, trid min ngħidlu li jien? Le, le, le, xi ċempel u ma jmurx ikun qed isuq u jiġilu xi ħaġa u neħlu aħna le, issa nistenna hawn. X'tixtieq sadattant? X'nixtieq?
Għedtli li trid tixtri xi ħaġa. Ejwa, bukket fjuri. Iva, mela, lestni. Anniversarju jew?
Ejwa, l-anniversarju. U roses? X'roses u ġibli hemm? Ħa ngħidlek, għandi, ara, għandi dawn, dawn, ara kemm huma sbieħ. L-aktar hekk ħadtihom la waqt xi lejla romantika, hux? Nagħtihom la? Nagħtihom la lil min? Lill-mara, hux? Le, jiena, fil-każ tiegħi, nagħtihomlu, mhux nagħtihomla. Għax dawn il-fjuri għall-anniversarju tiegħi u tal-boyfriend ta' meta ltqajna l-ewwel darba. Boyfriend?
Iva, boyfriend, qed jistennini barra, miskin, tatni żżewġu biż-żwieġ ċivili.
Skużani naqra trid. Ġejja taf, skużani waħda.
X'ġara issa? Hawn wieħed se jixtri bukket fjuri. Mhux għalhekk jiġu hawn in-nies. għall-boyfriend tiegħu. U jien fiex nidħol? Għidli, x'se nagħmel, Pawl?
Jaħasra mhux ittih il-fjuri dur. Iva, imma qatt ma ġie xi ħadd hekk s'issa hawn. Billi ħa jixtri xi ħaġa l-boyfriend mhux se taqa' d-dinja, sewwa għamel hekk għamel hekk. Liam, ma.
Dor Għandi x'nagħmel, hekk ta, ħalli l-cash register waħdu. Ii, bilħaqq!
Skużani, Tahir, sinjur. Ma ġara xejn.
Allura dawn ġbuk kienu. Iv iva ġib mhux xorta.
Dil mara ħa ġġenninni ħa. Għal ommu qed jgħid.
X'inhu? Xejn xejn insa ċens xejn.
Daw għalik Fred. Eeh mela. Isma'. Dak hawn qiegħed jew? Għażbiss resaq 'l hawn. Mhux ħaqar inħasbuh is-Sur George. Issa xi tridni nagħmel, mhux qiegħed hawn? Tgħid mhux ħaqar nistennieh ara hemm żur.
Hekk hu. Skużani, Ben. Xi trid? Kif minn tixxogħol int? Mhux affarijiet nagħmel jien. Ha, isma' għandek sejrs għajt tal-affarijiet tagħha ta'. Ħasra li ma tafx minn l-boss. X'intom tagħmlu hemm? Ġejna sawa allura?
Itilqu minn hemm, issa stess ċens. Rajn isma' minni jaraħ. U tittestjelix il-paċenzja llum. Qabel inkirmuk mhux ħan itilqu. Tibżax. Għandna stejjer vera sbieħ biex inżommu l-akkumpanija interessanti lejla. All right, all right, niġi, imma niltaqgħu xi mkien ieħor, mhux hemmhekk.
Hekk qed tirraġuna. Niltaqgħu f'dak il-bar fejn il-baħar. Ġilla konna nkunu hemm. Tajjeb.
Berra se kolli mur. Brian, intu rajt. Iva, kollu sew.
Se nħallik, u grazzi ta' kollox.
Tlaqna, niltaqgħu miegħu. Dawn tiegħek, Sinjur. Thank you, miss. Thank you.

Stajt għadt li biha qabel din ukoll. Ħabba l-leave.
U int ma tafx li laqqas kieku stess kelli l-leave minix sejra Għawdex jien. U mela hekk aqlagħha.
Għidt li ma tridx tmur Għawdex. U dan se jġib ma' ħuk. Mur ġiblu katlek li se jkun ma' xi ħadd minn tiegħi, x'kont tagħmel? Le ma mmurx jien. Kemm-il darba se ngħidlek dan, jien ma rridx irbit. Jekk immur irrid noqgħod relax mhux immur biex noqgħod nisma' l-qrid. U mbagħad min jaf hux jieħdu gost u sabaħ u dalam, le le hi, insa. U għajn ma jasra. Insejt kemm konna ħadna gost meta morna magħhom il-farmhouse. Jew inkella kulħadd sar idejqek issa. Seta' kien il-Papa, kulħadd idejjaqni iva. Ma nafx jien. Ma naħsibx li kulħadd sar idejqek. Ara hi di ta' Għawdex dan insiha u spiċċat.
Ma ninsa xejn Mandy. Jien naf għalfejn ma trix tmur Għawdex. Taf?
Allura, taf.

Ara se ngħidilkom. Il-ħanut tersqu l-ixħel. Hemmhekk mhux postkom, fimtu? Isma', mela aħna mhux klijenti bħal ħadd ieħor jew x'affarijiet dawn? Intom le. Ara Brian niġu fejn jogħġobna sewwa. X'ġara l-bieraħ? X'ġara? Nsejt li għamilt nofs nar il-lockup. Da min ġie jgħidulek il-kummissarju?

Hemm xi qed toqgħod tixtri.
Qed tixjieħli. Iva qed nixjieħlek. Lissa ġibtlek xi ħaġa mhux sentijilek ta' mur isib xi raġel żagħżugħ ħajtijilek hu. Ex ġibtli. Le, le, mhux se ngħidlek talli toqgħod tajjarni xi.
Grammy ġie miġjub lilkom b'xewqat tajba ta' SMS Insurance u Duracell.